Sen meni tanamadyň öýdýän.
Ýok. Mols men. Gat köçedäkimi? Waý hawa.
Eý senem bu ne? Eý gat galyp gidipsiň hä o. Bileňmi nädip galdym?
Nädip?
Daşary ýurda okuwa gitdim. Türkiýä. Lexin Global Vision kompaniýanyň üsti bilen. Hä. Onda? Şu badam kanikula geldim. Aýo goýsana o daşary ýurda. Senem şeýdip ýörme-de, samsygyňy aşyryplaý. Oka diýýän. Adam bol diýýän aýyr munyňam ýogatdy. Nädip okaman?
Hiç zadyňam aladasyny etmeli prosta dokumentini tabşyrýaň depozitine-de özleri kömek edýärler. Priglaşeniýa mugt.
Priglaşeniýaň mugt, işlejekmi, ýatjak jaýyň, okajak ýeriň hemme zady özleri çözýär. Men bilýän o zatlary.
O ol bul bul bul bul bul diýýärler ondan soňam derek ýok jigim. Meniň onça nemem ýok biderek onçajyk derejelenimden şu taýda Geçen gyz harabam gazanýan gazanjak. Düşünýäňmi? Sen zato şu kelläň, aklyň gowy bolýa. Onda men ýalak elitnyja bolýaňda bilýäňmi? Onda men sen ýaly galýanmy? Nu, ol seň özüňe bagly. Sen mendenem bet, iki Lýubokişdenem bet bolup bolýa. Senenem ötermi?
Türkiýe. Oku. Bolýa. Alo. Hawaş bar. Oba geldim. Med polun. Panikula geldim oba. Ho. Boş gerekde digi biz pulmuz alyp geläýýä howa. Hawa, dawai başla.

Beýige çyksaň bolmaz. Bärik gelýän düş aşak çatrak.
Duray bunu. Burnuň aýraý da ho. Eşitýäňmi?
Nawa.
Bolar sara.
Ýok boldy şuňa çen bir sarylýat da. Bir sara bol.
Şuňa çen bir sarylýat oglunyň özi gitýat da soň o gorkup da diýdi. Tananyň meni.

Ne ýerde okaýaň?
Medpol okaýan.
Nätdiňä? Özem diş lukman bolup.
Oý ho. Hawa. Karoç görýäň hemme zat full kaçitwada bolýa. Senem oka indi otuz bäş ýaşa, a ýigrimi sekiz ýaşyňda otuza çenli wagt bar. Okajakmy? Okaly ýöne nirä kömek edýä? Hemme zat depozit hemme zadyňa Lexion Global Vision. Lexion Global? Hawa Vision.
Mendenem bet bolýaň okasaň. Nädip muňa? Kim bilen habarlaş munuň üçin? Aşakda nomer bellejek.
Bar bet bolmana gitsene sen bra. Dur aşakda nomer ur gözleýin hä. He he wideoň aşagyna ýaz. Ýör bolsun.
Bare düş maşyndan. Nämäň düşmesi näme boldy?
Maral bar sumkamy alyp gaýdaýda.
Bolýa bar samanjy itip gel. Bolýa bor samanjy otur gerek zadyň bolsa arkaýynjaň et bamy. Bolýa. Nätdiň ugratdyň dämi? Hawa ugratdym. Men on bäş müň bile geliber aky. Bolanda barýan azyr.
Edil bäş müň. Bar bolýa geliber.
Merjen gowumy? Işleň azaltýaňmy, otyuň sagmy? Hawa sagamanja geldiňmi? Gel geç otur. Beh, Eýýe, ony şu günem geçdim-aý, ýene senden ýaryma aýra düşmeli-dä. Hawa, işlemeseň zat ýok, bolman. Heý, nätjek-dä, ýaşamak üçin pulam gerek. Işlemeli bolýa-da, nesip bolsa bu günlerem geçer. Bolýa, men ýadaw, irräk ýatjak. Ine-de goşlam. Gitseňem samanja bar. Ýoluň ak bolsun. Akyl münasap kristal magazyna kosmetika daldym. Wiý, çyndanam maňamy?
Hawa, saňa.
Sag bol köp-köp öýe baryp göräýeris. Bu günä hezilleşdi. Ýatdan çykmajak günleň biri boldy. Indi sen haçan aýrylyşjak maşgalaň bilen?
Näme aýrylyşmak?
Gel bile ýaşaly taşla maşgalaňy.
Bare düş maşyndan. Nämäň düşmesi näme boldy? Gorkuzjak hazir.
Düş diýýänow sen ýala körçi maşgalany daga atmaýan. Getir-ä eliňdäkini. Şeýle boljagyny öňem bilýärdim, garaşyn tä hasaplaşarys. Bar-a ýöresene.

Sarsmaz galadyr. Myrat toýlar nähili? Gowy gowy hudaýa şükür gidip otyr. Alo. Salam aleýkum.
Söhbet men. Restoran gurluşmak üçin jaý. Hä hawa hawa tanadym.
Geldiňmi? Şu wagt daşyňda duz agam işdesiňiz a siz. Geläý gel ikinji gatda otyrys. Bolýa agam düşündim ine girip barýas.
Häzir gezýänlere bir gowjukdan üns ber bol. Nähili manyda üns bermeli?
Laýdaklap toba estagfirullah. Birhili geň aýt ol şo şo şu wagtam şu günä zatdan bolýanam gördügaý diýjek bolýan. Şeýle zat hem bolýandy. Aýdan näme zat beýle? Gazaplanan.
Geller öýdýän. Geliň geliň geliň bärik geliberiň. Boldy boldy barýas.
Näme üçin biz toýumyzy şu taýda etmedigay? Wagt ýer ýokda, nesip ederdir da. Şeýdýäňiz-dä. Salowmaleýkim. Waleýkimessalam.
Salam. Salam, gowmysyňyz?
Nesip bolsa ýüwürjimi öýerýäs. Altyn aýam köp öwdüler, maslahat berdiler. Şoň üçin geldik gürleşmäne. Menýuňyz näçeden?
Menýular heme. Hudaýýoly menýum da iki ýüz on. Ýüz togsan, iki ýüz on. Şolar. Banket menýularymyzyň iki ýüz altmyşdan başlaýar, üç ýüz altmyş aralyk. Hawa. Kiçi zalda iki ýüz elli adam, uly zal alty ýüz elli adam. Vip zal bar ýüz adamlyk. Haýsy menýuny edesiňiz gelse, ýaňky tutasyňyz gelse al, kyn mesele ýok. Içem beýle garaňky däl. Ýakyt. Kerim ýakyp goýber şony. Uly zanymyz ine ýagtylygy şeýdire. Waý owadanlygyny.
Aýbäh. Owadan ekeler.
Hawa gaty gowudyr. Tans meýdança hasam owadan bolar. Dogry dämi? Hawa hawa. Waý. Owadan eken.
Ol zalda umumy bäş monitor bolýar, üçüsi aşakda, ikisi ýokarda.
Bah. Gül ýaly gowy ýer. Gül ýaly ýerde toý edip bilseň.
Armanymyz ýok. Nesip bolsa. Bar onda, şony bellek goýaryn güze. Boldy, biraz gowy et sowmalydyrys. Hawa hawa.
Sähet gaçandy?
Sähedimi? Şul aýyň ýigrimi etine.
Näçe adamlyk niýetleýäňiz? Üç ýüz adam bolýa. Üç ýüz adam az bolýa hökman alty ýüz adam. Üç ýüzmi?
Alty ýüzmi? Aý dört ýüzem bolsa bolýa. Myhmanlarymyzam kän. Uly zalyň alty ýüz adamlygy gül ýalak bolýa şol. Diňlemejek bolsaňyz näme üçin getirdiňiz aý meni? Alty ýüz-ä?
Hawa.
Nesip bolsa. Sähet ýigrimi ýedisi, hä? Sähedimiz şul aýyň ýigrimi ýedisine. Myrat onda ýigrimi ýedisine didäni belläp goýber. Boldy, bolýa. Boldy, hiç zady alada etmäň, nesip bolsa, bar zady iň aňyr başdyndan sowarys. Bolýa, gaýdaýeliň onda. Bolýa, sag boluň, sag-aman. Mundan gowy nirek gitjek bolýaňyz? Owadan, gowy. Men getirenim gowy boldy gyz şu takside. Serediň bezegine. Özüňiz çözjek bolsaňyz meni näme üçin getirýäňiz-eý? Çözmeli ekenle özüň ýurjyňy.
Näme süýtgeşik, aýda. Hawa, arassa maşgala meňzeýäler. Men aýdyp bereýin saňa dos. Gullukdan geläýen wagtym, a, gulluga gidäýen wagtym, aňarda duran ýurjus bilen ýanka oturan gelin, hawa, gürleşýärdiler. Agalary mellek dişläp ýöreni. Ýaşlykdan, oglanlykdan şol daýhançylyk edip ýören oglan-da, daşyndanam bildirýändir-le. Özi ýöne gara iş bilen bolup ýören. Bir günem gullukdan geldim welin, Bu gyz oň bilen toý bolan, toý bolandyr öýtdüm-dä men, diýdim. Beh! Tüweleme, söýgüsini gazanypdyr, söýgüsini alypdyr-ow diýdim welin, görüp otursak, agasyny öýräýipdir oňa. Agasy görgüliň habaram ýok eken inisiniň söýüşip, gürleşip ýörenlerine. Aýna bir diýjek bolýanym, köpüň içinde bir girip-çykyp ýören. Ýaňky neme däl-ä, bar bileni-biteni şol mal, gara, mellek. Hawa, ekerançylyk şu zatlar bilen işläp ýören. Indi şu zatlaryň iň aňyrsynda meň diýjek bolýan zadym şulary mysal getirip, şu durmuşda, Gaty türkem bolmaly däl o biraz bir eşjegiňi bilmeseň eniňem bolsa ylaýyklap sokup goýberýä. Gözüne getirip gör bir öýden girip çykyp bomaý heý bir şeýdip. Masgaraçylyk how bu zat. Käbir zady görýäs oýun bara brat. Daşyndan utanýaň ow daşyndan. Özleri bolmak barada estagfuralla gürrüň ýok oz oýunaý. Hiç kime-de görkezmesin, ýöne daşyndanam utanýaňok. Şular ýaly ýerde aga-ini bolmajak bolsalar, nirde bolmaly Garry bular, men düşünemok. Hudaý saklasyn şular ýaly zady hiç kime-de görkezmesin. Şolar ýalak dost. Bolýa, belle biz bir toýun edeli.